Nyasha nerugare kwamuri mose. Ndini eh, mufundisi Reverend Gerald Mubaira eh, mutungamiri akawana opposition party inonzi Multiracial Christian Democrats in 1998 tikai kuisa pachena kuvanhu in 1999 pakati pa 1999 Satan akaedza kuparadza chiono chandiinacho pamusoro peZimbabwe asi Mwari haana kuzvitendera. Chiono ndinacho chehupenyu hwakajeka hwakanaka kumunhu wese muZimbabwe. Ndiri kuti iye zvino yaanguva yangu kuti nditungamire Zimbabwe. Yaanguva yangu kuti ndive mutungamiri weZimbabwe, President weZimbabwe. Nechikonzero chokuti. VaMugabe havachazvigona, hupfumi hwenyika hwaparara, pasi rese rinoziva kuti Zimbabwe ndiyo nyika iri kuzikanwa senyika ine mararamiro anodhura kupfuura. Nyika ipi zvayo pasi rose yatinoti inflation vagarisa mupower muhutongi neZanu PF yavo havachakwanisa kuti vange vachitonga uye makore avo havachavatenderera kuti varambe vari munhu akasimba munhau dzezvematongerwo enyika. vakundikana havacha hava havachagona kuti vanga gadzirise hupfumi hwezimbabwe sei vaedza nepavanogona napo asi nechikonzero chekuti vagarisa musimba hazvichagoneka tiri kuti isu ngavachienda pamudyandigere ngavachizorora Yaa nguva yangouya kuti nditore hutungamiri hweZimbabwe vachida vasingade ndizvo zvatiri kureva kuti ngavachizorora Zanu PF haichagona kuti inga misikidza hupfumi hwenyika yakufanira kuchizorora kugara mumashure vachitarisa kuti chii chiri kuitika tichitungamirirawo Zimbabwe inguva zvino yemaultracial Christian Democrats kuti itore hutungamiri hweZimbabwe. Handina kuda kuti ndipatsanure opposition party mdc asi iye zvino izvi handichisina choice nechikonzero chokuti yakatopatsanuka nechekare, yakatobvaruka. Mdc yakakundikana kumakore anoda kusvika masere kuti vabvise hutongi hweZanu PF. Vakaedza nepavanogona napo asi iye zvino izvi havachakwanisa, havachisina simba racho. Iye zvino vakutaura zve Hurumende yemubatanidzwa neZanu PF, iyo Zanu PF iri hurumende isiri democratic, isina isina kusununguka, ine hudzvinyiriri, ine hutsinye. iri kukundikana ine corruption huori ndiwo hwauraya nyika zvekare zvino vari kuti vabatirane nayo kuita hurumende yemubatanidzwa isu tiri kuti kwete hatidi hurumende yemubatanidzwa nekuti hurumende yezanu PF yakaipa ine udzvinyiriri iri kurwisa nekudzivisa zvido zvevanhu ichirwisa nyangwe bumbiro remitemo yeUN inova UN ndo inobatsira parunyararo pasi rino rese asi ivo vanopokana nekudzivisa nekurwisa nekuita zviri kunze kweUN saka isu tiri kuti kwete Multiracial Christian Democrats yanguva yedu yekuti Titore hutungamiri hweZimbabwe kuti Zimbabwe ive nyika yakasununguka, nyika ine hupfumi sezvayaivo, tive nehupenyu huri nani, vanhu vasununguke, vanhu vafare, tive vanhu sezvataivo, ndozvatinokumbira kuti separi zvino patasvika apa hakuna mumwe munhu achakwanisa kuti angasumudzire hugari hwemuZimbabwe, magariro edu, Hupenyu hwedu, tsika dzedu sevanhu veZimbabwe kunze kweMultiracial Christian Democrats uye tichibatwa tese sevanhu vamwe chete takaenzana. Ngativimbei kuti Mwari atitungamirire, iye Mwari wemasimba ose, kuti patinenge tichi implementer maplans nemastrategies edu kuti ti. chengetedze neku sustainer kuzvitonga kuzere muZimbabwe Mwari ngavatitungamirire Mwari ave nemi mose Zimbabwe ichabatsirika ndatenda.